Merheba. Em bi dersek nû dîsa bi hev re ne. Em ê îro behsa veqetandekên binavkirî û ne binavkirî bikin. Hûn dizanin hin veqetandekên me hene Yan te meşhûr in, yê bi nav kirî û ne bi nav kirî. Ê bêguman ev jî, ev nav ji Tirkiyê hatine wergerandin. Belê niha jî me pir behsa wê kiribî. Me gotbî ne tenê me peyv guhertine, me aqil û zîhniyet û zimanê xwe jî guhertiye. Ev nav jî belirtilî edat, bi nav kirî, belirtisiz edat, ne bi nav kirî. Ji tirkî girtin e, ji tirkî wergerandin e, ca hewl dane me hewl daye zimanê xwe jî wekî wê lê bikin. Jan Kenûk di vê dê de ye. Me navin anîne ji zimanên cuda, taybet tirkî û bi ca me hewl daye em zimanê xwe bişipînin wan navan. Pirsgirêk vê dê de ye. Niha em temaşe bikin. Ev veqetandekên binavkirî û veqetandekên nebinavkirî Çin in, ji çi re tê gotin û di rastiyê de çawan in? Em ê hinekî behsa wan bikin. Na hevokên li ser vê me weko mînak nîşan dayîn. Yekser me ji dersên halê hazir di dibistanên bingehîn yê kurdî de tên dayîn me ji wan dersan girtine. Keça Kajînê diçe dibistanê. Li vê dê a hatiye ber keça kajînê. Me doh di dersên zayendê de dabî. A gihaneka jinê ye. Çimkî di kurdî de a zadar e. Ji ber wê tê destpêka hemî alfabayan a vê dê de rewşeke ya wê ya wisa heye. Keça kajînê diçe dibistanê. A. Gihaneka A girtî ye. Kurê kajînê diçe dibistanê. Gihaneka E girtî ye. Zarokên kajînê diçin dibistanê. Lê em li ser hesabên dersa borî ya zayenda dibêjin ji ber ku me di zayenda de ev pir baş dabîn. Li vê dê zarokê na girtiye giştdar girtiye. Zarokên kajînê kardêr jî hatiye giştdar kirin. Vê dê jî na hatiye kirin temaşe bikin. Ev kajînê de ev ji xwe zayend e. Zarokên Kajînê diçin dibistanê. Dibistanê em bêjin tewandek. Tamam. Ve qatandekên weko binavkirî têne binavkirin ev in hevalno. Di jinê de yanî di mê de a, di nêr de ê û giştarê de jî weko ên tê binavkirin. Ên. Di hevokên jêr de hevokên jêr ve qetandekê ne bi nav kirîne. Tîpên di vê hevokê de me bi qelema suhr nivîsandîn ew jî dibin ve qetandekên ne bi nav kirîn. A, ê, ên bi nav kirîne Eke, ekî, inên ne bi navkirî ne. Ha, çi dibêje? Keçeke kajînê diçe dibistanê. Kurekî, kî, kajînê diçe dibistanê. Zarokinên, kinên, kajînê diçin dibistanê. Tamam. Çi bûye li vê dê? Li vê dê keç a ye, li vê dê keç ek heye. Li vê dê kur ê ye, li vê dê kur ekî ye. Li vê dê ên, li vê dê imên heye. Baş e? Ev ne nakokiyek e? Yanî dema em dibê yekdar. Ek. Dikeve navbera navek tên yekdarkirin. Ek e. Yek yanî yek. Li vê dê tenê nav hatiye yekdarkirin. Yanî dibêjin kurê kajînê kurek kajînê. Yani hat, kur hatiye yekdakirin. E çima ev qas pêvekên cuda digire? Vêdê bî e, vêdê aye, vêdê bî ê, vêdê ê ye. Wata, li vêdê pirsgirêkek heye.

Radenga kar heye. Em jê re dibê kar heval me. Vê dê em binivîsin. Kar. Kar. Di zimanê Kurdî de ev radenga kar e. Dapîrên me yê zemanê ber panîr ev radeng ji bo kar veqetandine, ji bilî kar çi karê wê nîne, hewa li kî dê dî li dê kar heye. Peyvên bi vê radengê diqedêne zayendê nikarin bigirin. Çimkî li dê kar heye zayend nîne. Nêr be jî kar dike, mê be jî kar dike. Yanî zayend dawê nîn e. Em niha wan in madem kîlwêdê neh kokiyek em dibê navbera ve de ev a ev ê, ev e ev î ye. Ev ê hejî zatan inên in. Tiştek wisa heye. Bi ca hin dibêjin eke, eke Hin dibêjin eke, ekî, hin dibêjin eka, ekî hasil yanî tiştek wisa heye. Ema li vê dê tamam. Temaşe bikin. Werin li vê dê. Temaşe bikin. Keçeke kajîne diçe dibistanê. Li vê dê e heye vê. Keçek. Keçek. Ya. Ha? Ya. Tamaşa kin. Keçek ya kajînê diçe dibistanê. Vê dê ê heye temaşe kin. Kurek yê kajînê diçe dibistanê. Li vê dê inên hene. Hema çekê enên zarokin yên kajînê diçin dibistanê. Hat sere rast kirin. Meş beriyan ha pir behsa yayê kirvî. Dan çêker. Me gotibî dapîrên me zamanê berpanîr ev radeng bi kombînasyonekî sembolîze nekirine, kîlîleyekî wê jê re çênekirine, erkekî pir cuda, pir taybet dane yayê. Çi ye ew erk? Ew erk a ev. Ha. Li vê dê pareke, pareke. Li dê pêvek binivîsandine. Em ji parek û pêvekê çima dibêjin? Em dibê parek, Cudda, Tirkî dibe ayrı. Pêvek, bileşik, yanî bi hev e. Li vê dê parek e. Li vê dê pêvek e. Zimanosa tên şerh dikirin. Em dixwazin behs bikin î ye. Î. Dersên ji beriya vê de jî me pir gotiye. Î aîdî ye. Dibêjin dînekî kuçek avê dibîrê, pêncî aqilmend çû nikarîn derêxin. Pirsgirêka îya me jî ev e. Anîne dibêjin î mesela Ma viya di cihna vê ferda yê kesê siyem de wî wê heye ev nêre ev mê ye li vê dê ji ber ku î girtiye em ê bêjin kî got Kî? Kî? Çi niyetê em dibêje? Niyeta nêr e. Ji ber ku li vê dî î heye. Î weko dengçêkera nêrtiyê me qebûl kiriye. Kî got? Li vê dê kê got? Ev çi ye? Ev mi ye? Ji ber ku li vê dê ê heye. Mesela dibêjin pir pirtûka rehmetiyê qenatê kurdû wa de pir derbas be mal e rehmetî Celadet Bedirxan filan de derbas dibe wê wê wisa kirine. Mesela jinekê got jinekê jinekê got Yanî ev jin e ê xilas dibe. Mêrekî mêrekî got, Ya ev mêre bi yê xilas dibe. Hevalno tiştek wisa nîne. Ji beriya niha jî min got. Di zimanê kurdî de kar radenga kar e ya kirinî ye. Dema peyv bi karê xilas bî, li wê dê zayend nîne. Li vê dê çi dibêje ji me re hevalno? Ji vê dê ji me re çi dibêje temaşe ke? Ev kirin e, kirin. Watilê tîpê hatiye barkirin. Ha pirsgirêk wê dide yanî. Dema em wê fêm nekin pirsgirêka me wisa mezin dibe. Ev kirin e. Ka kirin e. Li vê dê dibêje kê xwe yê kirinê pirsa pirsa xwe yê kirinê dike. Kê xwe yê kirinê. Xelas hev ê ye li vê dê ê nîn e li vê dê li vê dê ê nîn e di aidiyet e li vê dê jinekî mêrekî kurekî keçekî dilekî ezmanekî î ye. Têna te dibe Dirxan pirrê mînakê te dibe ez hespekî dibînim ez mehînekê dibînim tiştek wisa nîne hevalo. Ez hespekî dibînim ez mehînekî dibînim ez jinekî dibînim ez kurekî dibînim wê dî îye ê nîne. Aydiyetê digire aydiyeta yêkdarkirina peyvê ye. Temaşe bikin. Hevalekî heve îye hevalekî got. Hevalekî got. Ev zayend vêdê de nîne. Hevalekî got. Li vêdê ne zayende heval li vêdê xwe yê kirinê ye. Hevalekî got, Baş e mana em dizanin ev yekdarkirin e. Yanî peyvê peyvê yekdar dike. Yanî ne du sê yek. Hevalek. Niha em vê dibêjin yek yek hevalî got. Feke eynî feşterê î ye. Avêştir. Yek hevalî. Aidiyeta yê ku heval bi heve çêdike. Aidiyeta heval ya bi yekê re çêdike. Yanî yek e ne du sê çar pênc e. Li vê dê min got peyvên bi karê xilas dibin. Zayend di wa de nîne. Li vê dê aîdî ye, li vê dê xweyî ye. Li vê dê dibêje xweyîkirinê kî ye? Li vê dê aîdiyeta yê ku heval bi heve çêdike. Aîdiyeta yê ku jinê bi heve çêdike. Aîdiyeta yê ku mêr bi heve çêdike. Dema tu peyv tê yekdarkirin û tu ditewînî Yê tê tewandin. Aydidê tê tewandin. Hevalekî, mêrekî, dostekî, ezmanekî, erdekî her î ye. O vê dê jî ber ku kirin heye, dibê xwe yê kirinê kî ye. Wata wisa yani tiştên wisa tê em ew ê dî nekî wisa mesela vê dê demekî dirêj e nîqaşek cidî li ser heye. Ev ku e ku ku ku yan jî kü ye. Kü. Hekem nizan min watalê tîpê hatiye barkirin em nikavê safî bike. Li vê dê xwe yê kirin êkî ye. Li vê dê kirin o. O berdewam e. O ma ne di hevûkê de pêwendek e. Hat ko ko didî berdewam dike. Ema dema tu bêjî ku didî kirina spehî ye te eleqa wateya peyve pê re nîne kirina spehî ye çunkî ev spehî tahî ye. Jêhatin û spehîtaha yê sembolê yanî tiştê wê dide, wateya wê dide. Îro em hatin dawiya dersa xwe dubare û dîsa em bêjin em dengê xwe bidin Partiya Çepa Kesk. Dengê xwe bidin xwe. Ev hilbijartin ji bo me dîrokî ye. Heke em bi hêjmarek zêde ya parlamentera herên meclîsê di navbera em bêjin em ya cumhur û ya milet de hevsengiyê yanî aliyê hêjmarê de zêde ferqa wan ji hev namîne. Heke em bikarbin wê dê bibin xala kilît Firsetên mezin derbas destê me bi û em ê bikaribin li ser siyaseta tirka bibin bandorvan. Gelê dayê vê em dest dest çardehê gulanê de dengê xwe bidin xwe û bi hêviya serkeftina çardehê gulanê bimînin xêr û xweşiyê de.